Meniň Türkmenistana gidip gelşim, ikinji bölüm. Bir aladadan dyndym. Indi arkaýyn dogan-garyndaşlarymyň öýüne myhmançylyga gidip bilerdim. Oba ýerlerinde ýaşaýyş diýseň kyndy. Iň bärkisi, iýmäne çörek tapmaýan tanyşlarym hem bardy. Adamlaryň gaýgy-aladasy ýetik. Her kim öz gün-güzeranynda, çagajyklaryny eklemegiň ugrunda. Öň hem bir alyp barýan iş ýerleri ýokdy welin, häzirki ýagdaý has hem kyndy. Bu zatlary göz öňünde tutup, myhmançylyga gitmezligi makul bildim. Has dogrusy, eni alada edip, çykdaýja galmaklaryny islemedim. Elimden geldigine görä, ýakynymyzda ýaşaýan çaga-çugalary begendirmek üçin kökedir süýji sadaka paýladym. Meniň hem ýagdaýym çäkli bolansoň, ýagdaýym şoňa ýetdi. Birnäçe günden soň, başga bir welaýata myhmançylyga gitdim. Bir-iki gün geçenden soň, obamyzyň arçynlygyndan maňa jaň geldi. Ol meniň etrap häkimligine çagyrylýandygymy habar berdi. Sebäbini soramda bolsa bilmeýänligini aýtdy. Hiç bolmanda maňa şol nomeri beriň, etrap häkimligi bilen özüm jaňlaşyp gürleşeýin diýenimde, Ýok, bizde etrap häkimliginiň nomerini bermek düýbünden gadagan diýip maňa arçynlyk tarapyndan gürleşýän adam jogap berdi. Ýene-de bir haýran galdyryjy waka. Meni etrap häkimligine näme sebäpden çagyryp bilerler? Üns bermedim. Gerek bolsa özüme jaň ederler-le diýip gezdim. Aradan ýene birki gün geçenden soň, bu gezek maňa arçynyň kätibi jaň etdi. Maňa etrap häkimliginde garaşýandyklary barada habar berdi. Gaharym geldi. Gödek jogap berdim. Kime gerek bolsam özüme jaň etsinler diýdim. Bir sagatdan soňra kätip ýene-de jaň edip, maňa, Myrat diýen bir adamyň telefon nomerini berdi. Berlen telefona jaň etdim. Garşyma çykan adama özümi tanatdym. Meni näme üçin gözleýändigini we näme üçin häkimlige çagyrýandygyny soramda, beren jogaby meni geň galdyrdy. Dogan, men etrap migrasiýasyndan jaň etýän. Etrapda migrasiýanyň ýokdugyny hemme kişiler bilýär. Siziň bilen gürleşmeli diýdi. Maksadyny soramda bolsa, Bar bolan hemme resminamalaryňyzy alyp geliň, size pasport almak üçin ýeňillik döretjek bolýas diýdi. Onuň aýdan zatlary meni has hem geň galdyrdy. Pasport almana ýeňillikmi? Emma men pasport almak üçin resminamalary bireýýäm tabşyrypdym. Içime howsala düşdi. Derrew tanyşyma jaň edip, ýagdaýy düşündirdim. Ol bolsa migrasiýadan jaň edilmeýändigini aýtdy, bu jaňyň diňe MHM-ler tarapyndan bolup biljekligini düşündirdi. Birnäçe günden soň jaňlaşyp, aýdylan ýere bardym. Meni welaýat migrasiýasyna çagyrdylar. Pasport kabul ediş bölümine däl-de, ikinji gata çykdym. Bäş-alty adamyň oturan otagyna hem meni alyp girdiler. Sapar atly biriniň öňünde oturdym. Göräýmäge näme üçin çagyrylanymy özleri hem bilmeýän ýalydy. Ilki bilen bar bolan meniň we oglumyň resminamalarymyzyň nusgasyny aldylar. Soňam düşnüksiz soraglar berip ugradylar. Göýä meniň terjimehalymy ýazýan ýaly. Beren soraglaryna haýbatlyrak jogap berdim. Sebäbi hakykatdan hem näme üçin çagyrylanyma entägem düşünip bilemok. Iň soňunda sapar maňa Türkiýede doglan çagalary hasaba almak prosedurasy şeýle amala aşyrylýar diýip jogap berdi. Hem gaharym geldi, hem gülkim tutdy. Bu gezek çykyp barýarkam, Gerek bolsam özüme jaň ediň, arçynlygy rahatsyz etmäň diýip, olara tabşyryk berdim. Iki hepdämiz hem ajysy bilen, hem süýjüsi bilen geçip gitdi. Oglumyň pasportyny aldym, Hudaýa şükür. Indiki işimiz ogluma Türkiýe döwletine gelmek üçin wiza almakdy. Mundan birnäçe wagt ozal Türkiýe türkmenistanlylar üçin wizaly girmeli diýip karar kabul edipdi. Resminamalarymy doly we dogry tabşyrypdym. Üç günden soňra wizamyzyň taýyn bolanyny aýtdylar. Wizamyzy aldyk. Hemme işlerimiz gutardy. Indi gezek uçar petegini almakdy. Bu gezek has hem aýylganç ýagdaý bilen garşylaşdym. ýene-de bahasy dört ýüz bäş dollar bahasy bolan petegi müň dollara satýarlar. Türkmenhowaýollary agentliginden petegi satyn almak islesek, iki aýdan bärde biletiň ýoklugyny habar berýärler. Emma bir müň amerikan dollary bahasyna islendik güne petek tapyp bolýar, hatda Ertir uçmakçy bolsaňyz hem diňe bahasyny töläýmeli eken. Ýene-de hälki tanyşma ýüzlenmeli boldum. Şol günlerde Türkmen howa ýollary yzygiderli uçuşlary ýola goýup başlapdy. Men özüme we ogluma bir müň amerikan dollardan petekleri satyn alyp, sag-aman Türkiýe döwletine gaýdyp geldik. Gepiň gysgasy, aýtjak bolýan zadym, ýurtda korrupsiýanyň ösmegi netijesinde, adamlaryň hal-ýagdaýy günden-güne gaty kynlaşýar. Döwlet edaralaryndaky işgärlerde hiç hili jogapkärçilik ýok. Her baran edaraň gapysynda seniň resminamalaryňa däl-de, jübiňe seredýärler. Azyk önümleriniň gymmatlygy zerarly, oba adamlary alty aýlap et iýmeýän wagtlary hem bolýar. Ortaça bir müň iki ýüz manat zähmet hakyny alýan adamlar maşgalasyny gowy iýmitler bilen iýmitlendirmäne hiç hili mümkinçiligi ýok. Ýagny Türkmenistanda gymmat bahada satylýan azyk önümlerini almak bir müň iki ýüz manat alýan adam üçin diýseň elýeterli däldir. Üýtgeşikräk miwe iýen günleri çagalar baýram edýärler. Ýogsam çagalar ýaş wagty, witamin almaly döwri ýygy-ýygydan dürli-dürli miwelerden iýip durmalydyrlar. Kärendeçilere pagtadan ýa-da bugdaýdan ýylda bir gezek gelýän girdeýji onuň çykdaýjylaryna zordan ýetýär. Şäherlerde, obalarda, köçelerde şadyýanlyk ýok. Dynç alýan adamlara gabat gelmek asla mümkin däl. Paýtagtymyz appak mermer, gaty owadan şäher. Emma gum-gukluk, adamlar gytçylykdan, kynçylykdan zeýrenýärler. Garaz, meniň Türkmenistana gidip gelşim ortalama ýedi müň dollar çykdaýjy boldy. Bir aý galdym. Emma maddy çykdaýjylarymdan beter meni gaty gynandyran zat meniň Watanymyň, halkymyň kyn ýaşaýşy boldy.